Ndi matshuloni a ḓuvha ḽa ṋamusi dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo khou ḓa kha vhone ṋamusi nga swonda ya dzi 19 dza april 2020 ndo fara mulaedza u no wanala kha bugu ya numeri chapter 12 ndo thoma kha wanu swika kha 3 bivhili ya mudzimu ri miriamu a ḓi amba na aroni a tshi gungula mushe a ri musadzi wawe we a mu dzea ndi mukushi ndi musadzi wa mukushi we a mu dzea a dovha a ḓi ri na ndi mushefhedzi ane a khou ḓi amba nae na a khou ḓi amba na riṋevho yehova a zwi pfa Ene Mushe o vha e munna wa zwivhuya nga ngoho. O vha a tshi fhira vhathu vha shango ḽoṱhe nga zwivhuya. Ndi khou nyaga u ḓa kha vhone matsheloni haya ḓuvha ḽa ṋamusi na fhungo ḽe nda ḽi wana kha i paragraph yo thoma verse 1 havha ndi khou vhona miriamu a tshi khou kolela mufumakadzi wa mushe Mufumakadzi hoyu o vha mufumakadzi wa muafrika vha ḓo zwi ḓivha uri riṋe vhaafrika ri vhathu vhatswu zwi a vhonala uri a ri fani na vhathu vha Europe na vhathu vha Asia zwino mudzimu vha vho tendela mushe a tshi mala mufumakadzi hoyu uri a kone u shuma mushumo wa mudzimu naye mara ri khou wana Miriamu hafha a khou dzhenelwa nga muya wo kola nṋe nṋe khou nyaga u ḓa kha vhone vhakhethwa vha mudzimu dzinani ḽa iso khristo uri vesi 3 iri yehova a zwi pfa yehova o pfa zwoṱhe zwe miriamu a vha a tshi khou amba aroni o vha o ḓifhumulela muthu we a vha a khou amba ndi miriamu o stresa fhungo ḽa uri musadzi wawe we a mudzea ndi mukushi a ri ndi mukushi ndi musadzi wa mukushi we a mudzea hezwi zwi amba uri muthu we a vha na thaidzo naye ndi musadzi wa mushe miriamu o stresa fhungo heḽi a si khou aphuruva mbingano ya mushe na mufumakadzi wawe wa mukushi hezwi ndi u kola ngauri mudzimu a vha khakhi are vavhala bhuku ya john chapter 3 verse 27 biblia mudzimu iri muthu ha koni u dzhia tshithu ari a songo tou fhiwa tshi tshi bva ṱaḓulu ndi khou nyaga u amba na vhone ṋamusi dzinani ḽa iso khristo nga mafhungo o kola arali riṋe ra ḓiwana ri vhatendi vho no nga miriamu vho ḓalelwaho nga muya wo kola vha tshi kolela vhaṅwe vha nga vha vha tshi khou vha kolela nga nyimele ine ya vha khou i vhona mivhilini yavho vha vha kolela nga zwine vha vha nazwo kana vha vha kolela nga dzi achievements dzavho arali vhone vho vhumbiwa zwavhuḓi kha vha livhuwe mudzimu vha na mashudu arali vhone vho tondiwa nga zwavhuḓi muṱani wavho kha vha livhuwe mudzimu vha na mashudu arali mudzimu vha tendela vha dzhena tshikolo zwa vha zwavhuḓi vha dovha vha wana na mushumo kha vha livhuwe mudzimu arali vhone vhana vhavho vha tshi khou tshila zwavhuḓi kha vha livhuwe na zwenezwo ndi zwavhuḓi vha funa u livhuwa mudzimu mara vha songo kolela vhaṅwe haleluya vhane vha tshi vhumbiwa a vho ngo vhumbiwa nga nḓila ine vhone vha khou nyaga vha tshi vhumbiwa ngayo hei vha songo kolela vhana vhane nyimele dza vhutshilo a dzi ngo vha tendelo vha vhe vhona nnḓu ya nṱha na fhasi vha vhe vhona magoloi mahulu vha vhe vhona zwavhuḓi zwine vhone vha zwi vhona vha nazwo vha ḓivha arali vhone vha tshi khou kona u renga zwidina zwi no bva masekwa brics vha ḓa vha zwi shululela muṱani wavho ndi tshilidzi kha vha livhuwe mudzimu arali u ḽa muṅwe vha khou kona u suka zwidina a fhaṱa ngayo nnḓu vhone vha songo ima vha ri vhone Vha khou tou fhaṱa nnḓu nga mutshenzhe na? Ndi khou ri vhone vha songo vhuya vha linga vha kolela vho ḽa muṅwe. Arali a tshi khou kona u suka zwi dina a fhaṱa nnḓu yawe kha vhone kha vha tende a ite nga u tou ralo. Arali vhone vho dzhena tshikolo vha swika kha yunivesithi hoyo a si kone a guma kha faifi a bva kha three vhone we kha vha tende ndi zwenezwo zwe a livhana nazwo arali vhana vhavho vha tshi khou tshinyiwa vhoṱhe hu sina na muthu ano khou vhonela a khou bvelela vhone vhavho vha tshi khou bvelela vhone kha vha livhuwe mudzimu arali mudzimu o vha tonda vha vhuya vha vha na mushumo wa u shuma ofisini vha dzula nṱha ha tshidulo tshi no mona nahone vha vhuya vha kona u vha na dzi achievement dzo ralo vhone kha vha livhuwe vha songo kolela muṅwe vha ḓivha ri na vhathu vho no kona vha ḓe vha ri na vhathu vhane vha ri vha kerekeni nga ngomu dzi kerekeni dzo fhambananaho vha kolela vhaṅwe ndi uri vha vhona muthu a khou ḓa kerekeni a tshi ambara tshikete tshi tshi a tshi ambara suthu nthihi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone vha vha vho wana muthu ane vha funa u mu kolela nṋe ndi khou nyaka u vha vhudza ṋamusi nga matshelo ri songo vhuya ra linga we arali mudzimu o ri tonda o ri tonda kha ri livhuwe zwe mudzimu a ri tonda ngazwo mani bivhili ya mudzimu i ri mudzimu a zwi pfa hoyu mufumakadzi uri a tshi thoma u kola mudzimu a mupfa mudzimu vha ya pfa zwine rine ra amba zwone mani mudzimu vha ya pfa ri tshi kolela vhaṅwe mudzimu vha ya pfa ri tshi kwanyeledza vhaṅwe kha vha ime ndi vha vhudze ho u kola hoyu mufumakadzi mudzimu wanga u litsha u to ralo bivhili ya mudzimu ri mudzimu o ḓi- o mbo- o- o mbo ḓi zwi pfa a vhidza mushe a vhidza aroni a vhidza miriamu a ri kha ri ṱangane munangoni wa nnḓu ya mulanga vho ri vha tshi swika hangeni mudzimu a ri kha mushe na aroni vhe we sendelani muḓi- mu- mu- nḓuni ya mulanga vha swendela munangoni mudzimu a thoma u amba navho a khou vha sengisa zwoṱhe zwe vha ita vhakhethwa vha mudzimu nṋe ndi khou vha vhudza ndiri arali vha tshi dzula madzulo o kola arali vha tshi dzula madzulo o nyefula no goḓa vhaṅwe vha ḓinda vha mudzimu vhone vha vha goḓa vha sa ḓivhi vhushaka vhune muthu a vha nawo na mudzimu vhone vha ima vha tshi muṱhukukanya vho dzula hanefho vha khou nwa dzitie dzavho vha khou ḽa dziṋama dzavho vha khou buraya vhone vha dzula vha tshi muṱhaṱha vha dzula vha tshi mutumukanya haleluya nṋe ndi khou vha vhudza ndi ri vhone vha khou ramba mbiti ya mudzimu kha vha ṱhonifhe muḓinda wa mudzimu ndi uri vhone vha tou ḓivhela muḓinda wa mudzimu zwa muḓini wawe ndi uri vha ḓo zwi amba zwoṱhe na shango ḽoṱhe izwi nahone vha tshi khou sea tshifhere bivhili ya mudzimu iri mudzimu a vhidza miriamu na aroni vha ḓivha gole ḽo ri ḽi tshi ṱuwa gole ḽo ri ḽi tshi ṱuwa vha bve verse 10 biblia mudzimu iri gole ḽi tshi ṱuwa vha tshenuwa miriamu e na mapele o tshena sa mahada aroni a tshi lavhelesa miriamu a vhona e na mapele haleluya musidzana wavhuḓi wo naka we a vha si na mapelelini mara nga nṱhani ha u kola a ḓi wana ono vha na mapele haleluya nga nṱhani ya u kola a ḓi wana ono vha na mapele nga nṱhani ya u goda muḓinda wa mudzimu a ḓi wana ono vha na mapele nga nṱhani ya u sola muḓinda wa mudzimu a ḓi wana ono vha na mapele haleluya nṋe ndi khou nyaga u vhudza vhone ṋamusi dzinani ḽa iso khristo uri mapele ri songo to a ṱoḓa wi ri songo kolela vhaṅwe ndi uri naho zwo tou naka hani ndi khou ḓa kha vhone ṋamusi dzina ndi ḽa iso khristo ndi ri vha songo kola mudzimu u ya zwipfa arali vhone vho tondiwa kha vha livhuwe mudzimu vha tonde vhona vhaṅwe ngauri zwe vha ṋewa zwone zwo ṋewa uri zwi vha vhalele vhona vhaṅwe mara vha songo kolela vhaṅwe vha songo kolela vhaṅwe arali vhone vho tondiwa nga magolo yavho vho tondiwa nga zwavhuḓi zwoṱhe vhone we kha vha kha vha tende ndi phaṱhutshedzo dza mudzimu vha tonde vho muṅwe vha songo kolela vhaṅwe ndi uri haleluya vha songo kola ngauri zwo kola mudzimu wa pfani nalo kha vha ḓori ndi ḓo vhaisala phanḓa kha mafhungo maṅwe e nda ri ndi ḓo vha vhudza hone ri tshi khou ḓi ya phanḓa ndi khou nyaka u vhala mafhungo ndo wana kha dzikhosi dza vhuvhili chapter 2 ndi khou nyaka u vhala 23 na 24 bivhili ya mudzimu yeri elisa mbo gonya ya bethele a tshi gonya o fara nḓila yawe ha ḓa vhatukana vha wonoyo muḓi vha mu goḓa vha ri he ra lupanda panda ni iḓa he ra lupanda panda ni iḓa ene a rembuluwa a vha lavhelesa a vha sema nga dzina nga dzina ḽa yehova ha mbo bvelela zwivhingi zwivhili zwi tshi bva ḓakani zwa vhulaya mahumi maṋa a vhaneo vhatukana na vhatukana vhavhili haleluya muṅwe muḓinḓa wa mudzimu khoyu u khou ḓi tshimbilela vha songo amba uri elisai o vha a si muthu phephoni a tshi vhonala o vha a tshi vhonala muthu o no nyadzea vhaṅwe vhathu vho no vhonala vha tshi nyadzea nga ngomu o dzula vhuhone ha mudzimu ndi vha vhudze ṋamusi kha vha ṱhonifhe vhathu vha mudzimu vha tshi vha vhona badani we kha vha ṱhonifhe vhathu vha mudzimu vha tshi vha vhona gerekeni kha vha ṱhonifhe vhathu vha mudzimu vha tshi vha vhona vho ḓa muṱani wavho vhaṅwe vha vhathu vho no ḓa muṱani wa vhonala vha tshi nyadzea mara ndi vhaḓinḓa vha mudzimu ndi vharuṅwa vha mudzimu vho ḓisela vhone phaṱhutshedzo vhone vha ya vha nengwa vha tshi vha vhona mani vha vha vhea nnḓa vha vha swieleli nga ngomu nḓuni ni nahone vha vha sevhedzela kha phuledi dzi sa ḓivhalekani vho lindela vhafunzi vho tshifaro vha tshi ḓa muḓini wavho uri vha vha nesa hela kha vha vule maṱo vha vhone mudzimu ane vha funa mani vhone kha vha ḓo vula maṱo mani havha vha ṱangana vha vhona luṅwe lukala lu khou tshimbila lu khou fhira vha ḓivha vha tshi vha vhona vha khou fhira vha ri he ralo phanḓa phanḓani he ralo phanḓa phanḓani ḓa vha sa ḓivha uri hoyu ndi muḓinḓa wa mudzimu munna we a vha o ingwa kavhuli manḓeli a vha nao mara vha ṱangana vha musema u nga ri vha nga vulea maṱo ṋamusi mani vhone vha vhona vhaḓinḓa vha mudzimu vha vhona vhathu vha mudzimu vha vhona tshivhungiwa sa mudzimu sa mudzimu ene muṋe kha vha ṱhonifha zwi na ndavha uri ndi ṅwananani a zwina ndavha uri ndi mukegulu nani a zwina ndavha uri ndi mukalaha nani a zwina ndavha uri o ambarisa hani a zwina ndavha uri vha mu vhonisa hani khaye ho dzula muya wa mudzimu ḽiṅwe ḓuvha o fara phaṱhutshedzo dzavho mani vhone vha ṱangana vha ri ahera lu panda pandanee vha tshi khou vhona lukala lu nunga lu na phanḓa na murahu munna rembuluwa vha lavhelesa bivhili ya mudzimu iri a vha sema nga dzina ḽa mudzimu ha bva zwivhingi zwivhili ḓakanani zwa vhulea vhatukana vha 42 haleluya vha songo vhidza zwivhingi zwi ḓakanani zwi ḓo vhaḽa arali zwi khou vha tshimbilela vhone kha vha dzhene nḓuni ya u vha livhuwe mudzimu vha songo kolela vhathuni ngauri zwavho zwi khou tshimbila vha songo kolela vhathu vha ḓivha muṅwe ṅwaha ndo vhuya ndi ri ndi nṋe vha mbona zwavhuḓi uri muvhili wanga u tou ḓivhalekana zwavhuḓi haleluya thi nṋe vha khombona ndo tou rali vha ḓivha muṅwe muṱhangana zwavhuḓi zwo mu tenda ri kha eji dza vhuṱeli ri khou shuma muṱhangana ri eh, ini ini u fani tshingani li u fani tshinga u fani tshingani ḽa no tou hungwa u fani tshingani shumi haleluya vha ḓivha nda musedza nda pfha mbilu yanga i tshi vhavha nda pfha mbilu yanga i tshi vhavha ngauri a huna zwithu zwine nṋe nda nga zwi shandukisa mudzimu vho ita zwenezwi ndi ṱanganedza zwenezwi mara ro ri zwezwi ri kha vhutshilo honovhu vhakhathwa vha mudzimu munna u ḽa kanda khebulu a tshi kanda khebulu a ḓivha a kha ḓivha khonani yanga vha ḓivha mapfura a nzwera munna a nzwera munna a nzwera a vhuya a fhira na kha iḽa levele ya vhutshifara vha ḓivha o vha ene we a khona a ri vhathu vha a kola a vha ḓivhi uri zwithu zwi a khonani nṋe nda ri ho ho livhala mubai mubai wa livhali vhakati vha mudzimu vha songo vhona unga vha ḓo dzula vha kha vhulegelege kha ri ḓo funa muṅwe vhunga ri tshi ḓi funa mani vhone nṋe ndi khou ri vhone uye avha arali mudzimu o vha tonda o vha tonda funa wa hau vhunga u tshi ḓi funa vha ṱangana vha ri hayela lu panḓa panḓani vha khou tshimbila kha nḓila ye miriamu a vha khou tshimbila khayo nṋe ndi khou nyanga u vhudza vhone vhakhetho vha vha mudzini dzini ḽa yesu khristo wa nazareth uri arali zwo vha tenda zwo vha tenda vha songo kola arali ṋamusi vha khou tshimbila nga milenzhe mivhili kha vha livhuwe mudzimu ngauri na vhone kha wheelchair vha dzula arali vhone vha tshi kha ḓi kona u ḓilisaho kha vha zwi ḓivhe uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha nga kapudziwa nga muṅwe arali vhone vha tshi khou ḓi vhona vho dzula kha nnḓu ya fhasi kha vha zwi ḓivhe uri ḽiṅwe ḓuvha vha nga dzula kha nnḓu ya rdp hu na zwithu zwinzhi zwino itea kha vhutshilo kha vha livhuwe phaṱhutshedzo dza mudzimu vha dzhene nḓuni yavho vha ri murena ri a livhuwa arali vha tshi khou shuma kha vha livhuwe mudzimu vha songo kolela sa shumi ngauri mishumo i ya fhela ndi vhangana vho fhelelwa nga mishumo kha eḽi shango ndi vhangana vho ṱuwa vhuhadzi hafha fhethu ndi vhangana vho ṱuwelwa nga vhafarisi arali vhone vho dzula vho navha milenzhe kha vha livhuwe mudzimu mudzimu we ngauri mudzimu o vha tonda a huna muthu o funa u nyimele mmbi muṅwe na muṅwe nyimele i sokou ḓa ngauri a huna ni a ḓivha zwine a ṱangana nazwo nṋe ndi khou ri vhakhethwa vha mudzimu na musi nga matsheloni ndi khou ḓisa fhungo heḽi kha vhone ḽa uri naho vha to ḓivha uri vho tshifari vha khou lwala khorona vhone vha songo ima vha tshi kola ni vhone vha songo ima vha tshi kola vhanga vhone vha bullet proof vhone vhanga vha lwali vhulwadze ha vhudzheni khavho vhone kha vha zwi ḓivhe uri kha vha ḓo ḓi gudisa mani uri zwo vha tenda zwo vha tenda vha dzule vha tshi zwi ḓivha uri khotsi vha ṱaḓulu uri funa roṱhe na vhone kha vha ḓigudise vha songo kolela muṅwe mani arali vha vha tshi kola sa miriamu hei o mala musadzi wa mukushi hei o mala musadzi wa mukushi hei ra lupanḓapanḓisa vhaḽa vhatukanayi mudzimu ya zwipfa a hu na zwine mudzimu a si zwipfe mudzimu ḓivha fhungo ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine riṋe ra ḽi bula u ḓivha na engele ṅwe na ṅwe ya zwine rine ra khou zwi amba vha songo kolela vhathu mushumoni vha songo kolela vhathu gerekeni vha songo kolela vhathu muḓini wavho ndi khou to amba na nevho mukegulu vhane vha dzula navho vha songo vha kolela vha songo vhuya vha linga vha vha kolela vho mukala vha songo kolela hoyo ṅwana wa muhadzinga wavho vha songo kolela vho khotsi munene wavho vha songo vhuya vha linga vha kola vha songo kola ngauri zwine vha vha nazwo ndi zwa temporary hu ḓivhanyi matshelo vha nga ḓi wana vhone vha khou tshimbila nga milenzhe matshelo vha nga ḓi wana vhone vha si tshena tshifuko matshelo vha nga ḓi wana vhone nnḓu i si tsheo hu ḓivha nnyi hu na zwithu zwinzhi zwine zwa itea hafha shangoni eli dzi xase dzi a thuthuba dza fhisa nnḓu yoṱhe maḓumbu a ḓa wisa nnḓu dzoṱhe goloi ya wa badani i khou tshimbila thundu dzi a swa nnḓu ya swa mushumo ya fhela vhathu vha ri trenchiwa vhathu vha thathiwa uri nga vha ri vha nga fara fhungo heli ḽo sa kola musi mudzimu vha tonda vha songo vhuya vha linga vha tshimbila imeri ya mu a tshimbila hone nṋe ndi khou ri ṋamusi nga matsheloni kha vha dzhie ḽifhungo ḽi fhaṱele kha vhone vha songo kola vha songo kolela muṅwe ngavho vha songo kola vha songo kolela zwine muṅwe avha nazwo vhatukana vhe ralo panda pandane vha tshi kho vhona phanda yavhe kha mukala i kha elisa nṋe ndi khou ri ṋamusi nga matsheloni heḽi fhungo heḽi kha ḽi wane vhudzulo kha vhone musi vhaṅwe vha tshi thoma u kolela muṅwe kha vha bve khaye kha itsho tshigwada vha dzulele thungo vha nga namba vha dzula vho ḓifhumulela u fhirisa u kolela vhathu ngauri vhathu vhoṱhe ndi vha mudzimu vha tshi kola vha khou kolela na vharuṅwa vha mudzimu vho ruṅwa kha vhono vha ḓisela zwivhuya vhone nga u sa ḓivha vho ima vha khou thatha vharuṅwa vha muḓini muḓini wavho a nga tou vha mulwadze a tshi ḓa kha vhone muṱani wavho kha vha mu ṱanganedze vha mu ṋee zwo ḽa vha mu fare zwavhuḓi haleluya ngauri a nga vha o fara phaṱhutshedzo dzavho a nga vha o fara phaṱhutshedzo dza ṅwana wavho a nga vha o fara mutakalo wavho onoyo ane vhone vha vhona a tshi nga a ḓivha lekani ndi zwone zwe khotsi vha ṱaḓulu ḽiṅwe ḓuvha vha ri ndo ḓa ndi na nḓala na si mphe zwo utlwa ndo ḓa ndi na tsiku na si mphe zwo fuka ndi khou lwala na si ntolele vhakhetho vha mudzimu kha ri vule maṱo ri songo kola ri songo vha vhatendi vho no kola dzina ḽa yesu khristo kha vha ri ni ita rabelo baba ndi khou rabela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓulu ṋamusi ndi swondaha vhone vho tamba mba na ri ni nga fhungo heḽi ḽo kola baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo ri songo edza zwa miriamu ri songo edza zwa vhaṱhanga na vhaḽa vha 42 vho ḽiwa nga tshivhingwi kha ri kone u tshila na vhathu vhoṱhe a zwi na ndavha uri vha na tshithu na kana a vha na tshithu a zwi na ndavha uri vha vhonala vha tshinyadzeana ndi vhadenyana ndi vhasekenena ndi vhalapfuma na ndi vhapfufhi ndi zwisiwa nana vha kona na vhakoni mudzimu wanga zwoṱhe zwine ra vha nazwo ro ṋewa nga mudzimu kha ri ṱanganedze muthu muṅwe na muṅwe ngauri vhaṅwe ndi vharuṅwa vha mudzimu washu no tshila vhavha ndi khou rabela ndi tshi ri khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wa jesu kha vha ri vule maṱo a muya ri ṱanganedze muthu muṅwe na muṅwe ri kone u tshila naye ndi khou rabela muthetshelesi khotsi vha ṱaḓulu dzina ḽa yesu kristo muṅwe na muṅwe hu na vhaḽa vhane khotsi vha ṱaḓulu nga ro ri tsha kona u ṱangana o no khou vhaisala mudzimu wanga ri na thaidzo ḽo imaho nga uḽa o no khou nyaga tshiḽa baba ndi khou vha ḓisa kha vhone dzinani ḽa yesu nga dzina ḽa yesu vhana vha u khevha murena ndo imisa zwanḓa zwanga khou riliza maanḓa phodzo mudzimu wanga ri khou releasa maanḓa no bva kha mudzimu khotsi a u dzudzanya tshiṅwe na tshiṅwe tshi songo dzudzanaho ṱanganedza mulanda murena wa yesu khristo ṱanganedzeni tshilidzi ṱanganedzeni u ita khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga yesu khristo in jesus name i pray amen